Shwmae a chroeso i chi. Yn enw i yw Philippa Gibson a wy'n aelod o wrthryfel Dyfodiant Aberteifi. Fel llawer o wrthryfelwyr eraill, efallai bod chi wedi cael seibiant o bethau XR oherwydd y pandemig sydd wedi bod mor llethol mewn cymaint o ffyrdd ac sydd wedi bod yn wahanol i bob un ohono ni. ond dych chi yma 'ma nawr oherwydd ar ryw adeg yn eich bywyd, wnaethoch chi edrych ar y wyddoniaeth a beth oedd yn gwleidyddion yn wneud, neu beidio wneud efallai, ac o'ch chi'n llawn arswyd bod ein llywodraeth e ddim yn dweud y gwir wrthyn ni am y cyflog enbyd mae byd ynddo. Ac o'ch chi'n gwylltio o feddwl am y holl gelwyddau a geriau teg, a ffaith bod cenedlaethau dyfodol yn cael ei amddifadu o'r hawl i fodoli hyd yn oed? Felly penderfynoch chi sefyll lan a dod yn ôl rhyfelwr ac ymuno ag XR i fynnu bod y llywodraethau ledled y byd yn gweithredu nawr i warchod bywyd ein planed. Mewn llai na dwy flynedd, ni gyd wedi gweld gwrthryfel dyfodiant yn wneud pethau anhygoel fel gyrru cwch pinc i mewn i Oxford Circus a meddiannu canol Llundain am 11 diwrnod. Ynghyd â streiciau ysgolion, mudiad y Sunrise, Greta, David Attenborough, hyd yn oed Mark Carney, uh, cyn llywodraethwr Banc Lloegr, ni wedi gweld newid sylweddol yn y sylw mae'n cael y newyddion. Maen nhw wedi dechrau dweud gwir, a maen nhw wedi dechrau rhoi sylw i natur frys argyfwng y hinsawdd a'r argyfwng ecolegol. O ganlyniad i'r ymdrechion hyn, mae'r mwyafrif llethol o gyhoedd y Deyrnas Unedig bellach o blaid gweithredu yn gyflym i leihau allyriadau. Ac yn y proses, ni wedi adeiladu mudiad rhyngwladol anhygoel ac ysbrydoledig Ni gyd wedi wneud ffrindiau newydd, wedi ffurfio cymunedau, wedi cymryd rhan mewn gweithredoedd gwrthryfel oedd yn llawn llawenydd. Ni wedi cefnogi a dysgu oddi wrth yn gilydd trwy protestiadau a cyfafodydd hir, sesiynau celf, stafelloedd llys ac yn y blaen. Mae'n gwaith wedi bod yn arbrofol ac yn llawn dysgu, camgymeriadau, diffygion ac amheffeithrwydd. Does gan neb rysáit cyfrinachol i gyflawni y nodau, felly mae hyn yn waith dych chi i gyd wedi bod yn wneud gyda gofal ac ansicrwydd efallai, ond hefyd gyda dewrder a gonestrwydd. Mae'n wych bod chi wedi dod yma a dod o hyd i'r nerth i wynebu hyn, y dewrder i fentro ceisio newid pethau, a tynerwch i cefnogi ein gilydd trwyddo. Ond, er gwaetha' popeth ni wedi wneud, mae rhaid inni wynebu gwirionedd caled oer gyd'n gilydd, a gwaetha' beth ni wedi cyflawni, ni'n dal â lwybr tuag at drychineb. Mae llywodraethau y byd yn dal i fod yn benderfynol o fynd am dwf economaidd faint bynnag fydd y pris. Dim ond blip ar y cynnydd cynyddol mewn allyriadu nwyon Tŷ Gwydir yw y cyfnod clo. Mae dirywiad rhywogaethau yn cyflymu, gan ddatod gweu bywyd. Ni'n dal i fyw o dan system wenwynig 'ma sy'n ecsbloetio pawb a'n wneud ni i gyd yn rhan ohoni. Ac mae pobl yn neu y byd ac mewn cymunedau ymylol yn dal i dalu y pris mwya am ffwrdd o fyw yr ychydig. Mae pobl yn gwybod y wirion, y gwirionedd fod y llywodraethau ddim yn neud beth sy angen reidiol i'n cadw yn ddiogel. Mae wedi torri yn llwyr, mae cytunded cymdeithasol rhwng y llywodraethau a'i dydnasyddion wedi torri. Digon yw digon. Mae gyfwng Covid wedi dangos i ni fod llywodraethau a phobl yn gallu wneud newidiadau enfawr yn gyflym iawn pan welon nhw yr angen. Mae cyfle 'da ni nawr, yn dilyn y cyfnod clo, i wneud y newid sy'n angenrheidiol i achub y planed. Ond mae busnes fel arfer yn brwydro i adennill ei afael. Allwn ni ddim gadael i hynny ddigwydd. Ni gyd yn gwybod bod carbon deuocsid ar gynnydd. Bydd y byd yn dal i cynhesu, cyhyd a bod ni'n dal i ollwng nwyon tŷ gwydr, a fydd hi ddim yn stopio nes i allyriadau ostyngu ddim. Hiraf i gyd fydd hyn yn cymryd, y mwyaf o ddifrod barhaol fydd yn cael ei wneud i bobl ac i ecosystemau ym mhobman. Ar hyn o bryd, ni'n 1.1 radd Celsiws yn uwch na tymhereddau cyfartalog cyn-ddiwydiannol, ac ni'n gweld effeithiau dinistriol y newid yn hinsawdd yn barod. Yn ystod y flwyddyn diwethaf yn unig, ni wedi gweld mwy na biliwn o creaduriaid yn cael eu llosgi yn fyw yn y tanau yn Awstralia. Biliwn o greaduriaid. Cafodd mwy na ugain y cant o'r coedwigoedd eu dinistrio. A mae'n bwysig nodi bod llawer o wyddonwyr hinsawdd ddim wedi rhagweld cymaint o dane tan ddiwedd y ganrif, a dim ond 2020 yw hi nawr. A dim ond un wlad yw honno. Yn 2019, roedd tanau eithriadol hefyd yn yr Amazon, Siberia, Alaska, Indonesia, y Congo. Roedd gan hyd yn oed y y Deyrnas Unedig fwy o tanau nag unrhyw flwyddyn arall sydd wedi cyfnodi. Mae ein plan planed yn llythrennol ar dân. Ar hyn o bryd, mae'n cefnfio- cefnforoedd yn cael eu cynhesu gyda egni pum bom atomig yn ffrwydro yr eiliad. Edryches i ar y papur gwyddonol am hyn, achos roedd hi mor anodd credu, ond dyna beth oedd yn dweud. Mae pegynau hefyd yn cynhesu yn gyflymach o lawer na gweddill y ddaear. Roedd yn 39 gradd Celsiws yn Nhylch yr Arctig yn ddiweddar. Ac yn y de, mae'r Antarctic yn cynhesu ar dair gwaith y cyfartelydd byd-eang. Neu meddyliwch am y pla Beiblaidd o locystïaid yn heidio ar draws Affrica, Asia a Dwyrain Canol wrth inni siarad, gan ddinistrio cnydau a bwyd i miliynau o bobl. Mae pobl Sir Leia cyfrifol am yr allyriadau carbon yn parhau i dalu y pris ucha. Unwaith eto, gawn ni adael i hyn suddo i mewn Mae hyn i gyd yn digwydd yn barod gyda dim ond 1.1 radd Celsius o cynhesu. Ac mae Pwyllgor Newid Hinsawdd, a sefydlwyd gan y Llywodraeth ei hunan yn San Steffan i gynghori ar y hinsawdd, newydd ryddhau adroddiad yn rhybuddio am gynnydd posib o pedair gradd Beth yn union mae pedagradd yn o gynhesu yn olygu? Er mwyn rhoi mewn persbectif, yn ystod yr oes iâ ddiwetha, roedd y ddaear 4.5 gradd yn oerach na mae heddi. Roedd y byd oes iâ hwnnw yn un fyddwn ni ddim yn ei nabod, oherwydd wnaeth y pedair gradd lot fawr o wahaniaeth. Ac ni'n edrych ar ddaear a allai fod pedair gradd yn fwy cynnes yn ddi- m- ymhen dim ond 80 mlynedd. A dyna ddyfodol y mae rhan fwya' o wyddonwyr hyso- hinsawdd yn ei chael yn anodd i ystyried, hyd yn oed. Mae Athro Johan Rockstrom wedi dweud, Mae'n byd pedair gradd yn fwy cynnes, It's difficult to see how we could accommodate our eight billion people, or maybe even half of that. It will be a turbulent, conflict-ridden world. Mae'n anodd clywed hynny yn gywir. Mae'n awgrymu gallai planed cynnal dim ond hanner y bobl mae'n ei gynnal nawr.

Felly, ni'n siarad am lifogydd, sychder, tanau gwyllt a methiannau cnydau, sy mor ddrwg, fel gallwn ni wynebu chwalfa cymdeithas cymdeithasol. Yn anffodus, mae Llywodraeth yn dal yn, di, yn ddidarw yn, er, yn wyneb rybuddion yma. Ych chi'n cofio ymladd dros papur tŷ bach ar ddechrau cyfnod clo? Dychmygwch sut brofiad fydd hi pan fydd cnydau yn dechrau methu a bydd yr och farchnad yn gyfan yn wag. Ac wrth gwrs, dyw hi ddim yn debyg, bydd pethau'n mynd ymlaen yn esmwyth ac yna un diwrnod bydd y planed yn dihuno a pedair gradd yn cynhesach. Na, i gyrraedd yno, bydde raid i ni fynd trwy effeithio dinistriol a ddaw gyda 1.5 gradd o cynhesu. yn y dwyradd a thairgradd, poethach a phoethach, pob un â chanlyniadau trychinebus, nid yn unig i bobl, ond i bob creadur ar y planed. Os bydd y senario waetha hon yn cael digwydd, bydd yn tragedi tu hwnt i ddeall. trasiedi ond trosedd hefyd oherwydd nid damwain moe hwn, hwn, dyw hi ddim yn ddigwyddiad naturiol. Mae'n hollol bosib rwystro hyn rhag, rhag digwydd. Ni'n gwybod bod atebion ymarferol ar gael. Efallai bod chi wedi gweld y ffilm 2040 sy'n dangos sut gallen ni atal gyda atebion ymarferol sy'n bodoli nawr. Ond mae grymoedd pwerus sy'n atal gweithredu ysturlon, corfforaethau, lobïwyr a rhoedweithiau gwadu hinsawdd, ac mae gan bob un ohonyn nhw fwy o ddylanwad dros y llywodraethau na sy gyda ni, yr bobl. Mae argyfwng hinsawdd a'r argyfwng ecolegol yn digwydd oherwydd bod y llywodraethau o hyd yn gwneud penderfyniad bwriadol i adael iddo fe ddigwydd, ac ydyn, dŷn ni yn gadael iddyn nhw wneud hyn. Ro'n ni i gyd yn gwybod hyn cyn penderfynu gwrando ar y sgwrs 'ma. Dyna beth aethon ni i wrthryfel fel dyfodiant yn y lle cyntaf. Y teimlad ofnadw ynddo ni wrth feddwl y bydd rhai sy'n bwysig i ni yn wynebu uffern llwyr a ddiddiwedd. Mae'n yn llenwi i ag arsoedd, arswyd, dicter, braw, Mae'n nghadw i orddi hun gyda'r nos. Mae'n debyg bod hi'n cadw ni gyd orddi hun gyda'r nos. Fi'n teimlo cymaint o, o ddicter am y dyfodol ni'n ei creu i bobl ifanc. Yn y bôn, dyna pam ymuno ni ag XR. Rydyn ni yma i wynebu y reality ac i wynebu i'n cyfrifoldebau rhaid i ni weithredu mewn undod gyda'n teulu byd-eang. Yn un llawn o cynddaredd, ond cynddaredd sydd wedi reiddio mewn cariad dwfn. Cariad dwfn tuag at y blaned hoardd hon, cariad dwfn at holl greaduriaid y ddaear sydd ddim wedi achosi y drychineb yma yn y hinsawdd, a chariad dwfn at y ddygnoliaeth. Mae'r tragedi bod hyn i gyd yn wynebu dinistr bron yn annioddefol. Felly, difodiant, ych chi nawr yn teimlo realiti hynny yn ddyfn ynddo chi? Beth yw'r hanner arall? Ie, yeah. gwrthryfel, gwrthryfel difodiant. Y dawys yw difodiant neu wrthryfel. Dyw hi ddim yn ymwneud â sgrifennu llythyre, ni wedi wneud hynny. Dyw hi ddim yn ebost na deiseb, dyn ni wedi wneud hynny hefyd. Na, pwrpas XR yw gwrthryfel. Felly, dyn ni'n cynllunio gwrthryfel mawr a hardd ar diwedd, ar ddiwedd yr haf, gyda cyfleoedd i bawb wrth ryfela yn y ffordd sy'n gweithio orau iddyn nhw. Bydd pedwar diwrnod o wrthryfel rhanbarthol yn cychwyn ddydd Gwener 8 ar 20 o Awst, gyda gosod baneri gyda themâu fel HS2, meysydd awyr a hedfan, a llywodraethau yn achub y banciau ymhlith y gweithredoedd. Yna, gan ddechrau â chyntaf o Fedi, byddwn ni'n dychwelyd i Gaerdydd ac eraill i Fanceinion ac i Lundain, mewn gwrthryfel, gan ddefnyddio un cwrf, cyrff, ac efallai superglue, i fynegi un cynddaredd tuag at system sydd wedi methu â gwneud ei dyletswydd tuag at cymaint o bobl. Yn Llundain, wrth i Aelodau Seneddol ddychwelyd ar ôl toriad y haf, byddwn i'n mynnu bod y Senedd yn dechrau proses o droi Mesur Argyfwng yr Hinsawdd ac Ecolegol yn ddeddf. a bydde hynny yn neud cynulliad dynasyddion yn rhan sylfaenol o'r Llywodraeth am y tro cyntaf yn hanes y Deyrnas Unedig. Bydd cyfiawnder a gwrth-hiliaeth wrth wraidd y gwrthryfel hwn, a byddwn ni'n gweithio yn galed i wneud yn y gwrthryfel mwyaf cynhwysol a cyfranogol a brofodd y wlad erioed. Yn ogystal ag anufudd-dod sifil gyda cyfraniad torfol, bydd rhai grwpiau ffynedd yn cynllunio eu gweithredoedd eu hunain i gyfrannu at y gwrthryfel, a gallai eraill wneud pethau fel gorymdeithiau araf i i glymu traffig o gwmpas y Senedd. Ar un pryd â'r holl gweithre- weithgareddau hyn, bydd gwrthryfel digidol ar gyfer pawb sy'n methu ymuno â ni yn gorfforol ar y strydoedd. Mae'r neges yn glir, allwn ni ddim mynd yn ôl at system sydd wedi heintio â hiliaeth, sy'n rhoi cymaint o bobl ar y meddylion. Allwn ni ddim caniatáu mynd yn ôl at system sy'n ymgyrru dros y dibyn i ddifodiant. Rydyn ni wedi datgan y gwrthryfel hwn ar adeg heriol o ystyried y pandemig sydd gyda ni o hyd. Ond mae amser yn brin. Ni wedi dangos yn barod bod hi'n bosib gweithredu yn effeithiol ar yr un pryd a chadw pellter cymdeithasol, a byddwn ni'n defnyddio ein creadigrwydd i ddylunio gweithredoedd diogel ac effeithiol. Ni'n gwybod pam mai XR oedd prif ddylanwadwr byd-eang ar yr hinsawdd yn 2019. Nid trwy eistedd mewn cyfarfodydd, na thrwy gael sgyrsiau braf gyda gwleidyddion a gwneud datganiadau cwrtais. Ni'n gwybod pam. Mae un rheswm, sef oherwydd i ni dorri y gyfraith mewn niferoedd digynsail yn hanes Prydain. Oherwydd i ni benderfynu mai digon yw digon, a newidion ni y sgwrs genedlaethol. Wnaethon ni hynny oherwydd i ni benderfynu torri y cyfraith, yn heddychlon a gyda pharch, ond gyda phenderfyniad di-ildio. Dyw deg mlynedd ar ugain o ddeisebau a gorymdeithiau ddim wedi atal yr allyriadau rhag cynyddu. Felly, dyma'r adawyd sydd ar ôl inni i wrthryfela. i gymryd rhan mewn anufudd-dod sifil heddychlon di-drais. Yn yr, arg yn yr argyfwng enfyd sy'n ein wynebu, anufudd-dod sifil yw'r unig peth a all eweithio. Bydd rhai ohonon ni yn wneud pethau creadigol ac ysbrydoledig i dynnu sylw i dynnu sylw at y llywodraethau a'r corfforaethau sy'n cefnogi ein system anfoesol. Bydd rhai ohonon ni yn mentro cael i'n harestio, a bydd rhai ohonon ni yn helpu i ofalu amdanyn nhw. Byddwn ni'n dod â blancedi iddyn nhw ac yn canu caneuon i codi eu calonnau, ac yn esbonio i bobl sy'n pasio pam mai dyna'r unig ddewis sydd ar ôl inni. Bydd rhai yn rhoi sgwrsiau i addysgu ein hunain ac eraill, bydd rhai yn aros tu allan i osafoedd heddlu, bydd rhai yn neud bwyd i gannoedd o wrthryfelwyr llyglyd, bydd rhai yn creu ac yn addurno pethau hardd, neu'n cadw y cyfrifon. Beth sy'n pwysig yw byddwn ni i gyd yn wneud yn i wneud gydry'n gilydd, am yr un achos, dros yr un planed. Ni'n gwybod bod cael eich arestio ddim yn opsiwn i lawer o bobl, ond efallai bod chi wedi bod yn ystyried, ystyried anufudd-dod sifil, ac efallai meddwl hoffech chi dorri y gyfraith i sefyll dros y dyfodol. Efalle bo' chi wedi bod yn aros. Efalle bo' chi wedi bod yn meddwl, 'Gallech chi wneud ar ryw adeg yn y dyfodol. Dwi yma i ddweud wrthoch chi nawr, mai nawr yw'r amser. Nawr yw'r amser i sefyll lan a stopio difodiant. Pan edrychwch chi yn ôl a 2020, yn astod pandemig mawr cyntaf y ganrif, Beth ydych chi am ei ddweud wrth genedlaethau dyfodol? Bo' chi wedi mynychu ychydig o gyfafodydd ac ym gorymdeithiau? Neu bo' chi wedi ymuno â phobl wych i wneud beth bynnag gallech chi i gefnogi bywyd a'r dyfodol? Ydych chi erioed wedi meddwl beth fyddwch chi wedi wneud sa chi'n byw yn ystod amser y Suffragetiaid, neu sa chi wedi byw yn neu yr Unol Daleithiau yn ystod amser Rosa Parks? Ni'n creu hanes nawr. Dych chi'n byw yr argyfwng hwn nawr. Dyma i'n amser ni i weithredu. Dwi ddim yn mynd i fynd yn dawel i mewn i'r noson dywyll. ac wy'n gofyn i chi sefyll gyda ni. Tybed a fydd yn helpu sa chi'n neud amrwymiad i chi eich hun? Pa rôl ych chi am i chwarae? Hoffech chi ymrwymo eich hun iddi nawr? Gallwch chi rannu a phobl eraill efallai. Hoffech chi fod yn arestadwy? Neu cael rôl cefnogi? Neu falle rhoi arian? Neu falle fod syniadau eraill gyda chi ynglŷn â sut gallwch chi sefyll a bod yn rhan o'r adeg tyngedfennol a hollbwysig hon. Mae'r rolau i gyd yn bwysig. Beth nesaf? Wel, cysylltwch â'ch grŵp lleol, os gallwch chi, Mae manylion am sut i cysylltu ac i cael gwybod mwy yn y disgrifiad sy'n ymddangos o dan y fideo. Mae manylion na yn dangos sut i cysylltu â'ch grŵp lleol os ydych chi ddim yn gwybod yn barod. Mae dolen i'r lle i roi arian. Mae dolen i ffurflen i'w lenwi fel bod XR yn gallu anfon newyddion a diweddariadau atoch chi.